Hello hello in lo dam tha em hei ka rawn let leh ta a haw in chu ka chhuak dawn a nih chu maw kema in ka in entir dawn a civil ah khuan in Saturday ah khan vawi khat na kha chu kan kal tawh a mah se thisen leh zun test kha chu Tuesday ah in lo kal nawn leh dawn nia min tih vang khan in ka vawi khat ultrasound tih na tur ni vang in doctor kha ka dil a. khami kha chu kan ti a a bak zawng kha chu tiu zai a tih leh tur a nih avangin kan haw hma thei hlauh dawn a nei chu ka tia ka lawm ve teh reng nen a aah ultrasound ti tur khanin doctor kha rawn chho leh ta mai si lo va dar zat kha min hrilh lawk bawk si lo a sawm pahnih kha pel tawh bawk sak a ril kha tram nen maw khat te chan ve dawn ah khanin ultrasound ti tur chuanin doctor kha min han koh lut ta a chuanin ka ti zo kha chu tikhan haw kha a ni mai ta hei ka zuk chhuk thla chu a awilo bang ang. khawp mai chapal pawh kha a lo bun lova len leh kha kan tum a ni chu maw chu dar hnih kha la rik loh vangin mahse len pawh kha kan leng thei lo hei haw ngawt kha ti tawh maw pa hi maw phur tawh thlawt lo engmah tuesday ah chawl ka dil anga nang mai ni kal dawn nia mi ti thlawt tawh mai ni maw a peih tawh thlawt lo. Ka lo insiam tan anga tawp thleng in min lo en sak leh u la vawiin ka hun hman na te pawh kha chu ka lo hmuh zel dawn chu nia aw. Hmeichhia mahni ila skin care make up tih vel hrim hrim hi ka uar lutuk lo a ka ngai na em em lo bawk a hmai engmah hnawi loh tlawng a han chhuah hi chu mi hianin min en duh thei lutuk a kan hmel hi lo tha puak ve bawk si lo a tiin. Ka kan hmang ve mai mai a ti hian in. Leng lam chhuak tam lo ti takah makeup te hi ka hmang khat la tawk a. A then phei hi chu kum hnih kum thum te ah a kum thum ai pawn a rei ang tiang vel te chu nia a lo expire a mahni phei chu ka foundation hman te kha a pawi em lo ang chuti in kan hmang ringawt a ka hmai te kha a ti thu vek thei ni chu. Nuni te pawh ta a hmui hi a lo pawimawh lutuk maw hmeichhe tan chuan. Inhnawih pawh ve ang kan inhnawih pawh khat eee mai maw a. Ka vlog lo en thin chuanin in hria ang makeup hi e ka hnawih hnawih na hun hi ka nei thlawt a thlalak pawh hi maw ka post khat lawt tawk ani chu IG ah pawh hian titaive hlak ang kan hmaite hi lo vawi ve tawh se a lo No tawh si lo a. Ka ti ve luk lak ang. Hemi ka kawr hak tur hi second hand ka thin a nia. Vawiin kan khaw ah hi a tuai riau mai hei ruah te hi sur a maw. Kawrlum hi kan hak thuah dawn chin ang a, a mawi dawn em kan lo en chin ang. Aii a nghawng hi kak kher ka duh lo tshirt ka hnaleh chhin te a hnuaiah hian tshirt hi ka ha mai zela kawrlum ka hak thuah hianin tshirt nghawng alo dak leh tawh a.

A va riang theih ngai ngai hi. Pah sur chung chung khan chhuah ngai ta ni chu maw? Vawiin kha thisen test leh zun vel te kha test leh eng nge neuh neuh kha tam tuk a ni. Kal ngei ngei kha ngai bawk sia. Kan pa kha chawlh kha dil tawh ta ni chu maw? Kal leh si loh kha nakinah chawlh kha hran pah dil leh kha ngai dawn a. Bakah gas lak te bawlhhlawh bawm lak tur te kha an tia. Chawh hrim hrim kha ngai ni chu nakin ah hei ruah sur bawk sia gas te alo la se tlai ah ruah sur loh chuan min lo hruai anga rickshaw in ka kal anga hei ka rawn chho na lai khan nia maw chho ze hiu i harthlak tawp ta nia chaw lai saw rickshaw pakhat chu ka hmu a hman theih nghal ange maw kan be chhin ange aw ka lei kawm zawk kalna kawng a hman thei em. Khawi thleng e kal dawn civil thleng ka kal dawn a maw. Engho zawng zawng hi pek tur a ni. Thisen khai mi bu thum luaih hi min han laksak mai ni kha luhai chak. thei mai a raipuar vawi khat in entir tur te kan awm a nih chuan in hei a kal kawng hi ka lo hrilh ve ang chu kei pawh ka vawi khat kal nan ina kap bo lut tawk a mi zawt chawp reng reng khan hun ka hmang a hei hemi ictc building ah hian a chung ber ah han chho rawh min tia a chung ber tin zawn tawp khan in ka han chho ris tawp a third floor ah khan a awm a ictc ah khan in hemi-- Thisen test na a min pek ho kha ka va submit hmasa phawt a, hei perho min tih ang ho kha. Lehkha pakhat kha hran khanin min ken tir deuh bik a nih chu maw hei chu first floor ah i submit dawn nia min tih vang khanin ka bag te pen ah han ka dah deuh bik a nih chu ka theihnghilh ka hlau vangin thisen bur thum ka han submit hnu kha chuanin ka theihnghilh fai leh ta vek a ka chhuk leh nal nal a ka indap kha enge ka a aw ka ti a kan en a awi ka lo ka theihnghilh chiang lo ta ka han let leh a. OGTTA lehkha pakhat submit tur kha a ta pen ah khan ka dah a chu chu ka submit theih nghel a ka han let chho leh a mahse first floor ah khan a awm a chumi tur chuan ka va let leh vel a maw tunah sawm pakhat leh chuan vei nia sawm pahnih leh minute sawmhnih pali ah lo kal leh turin min ti a thisen test leh turin sawm pahnih leh nili pela ka thlen chuanin thisen test a tih vang in tlai kha khalau sia khitah ka nghak rih lawp mai ang. Thil lo ei duh pawn a thei ri lo a nih chu. Test result nghah chungin helaiah hianin i han thu hahdam veng veng phawt ang. Thisen min la hnem bawk sia ka lu hai lawt tawh ka ba te hi min tur ut mai. One hour later. HIV test hi chu an ngai pawimawh khawpa rai puar a bikin raichhung hian vawi hnih ngei ngei hi ngai a. Thla sarih emaw thla riat chho velah vawi khat kal leh tur an tia. Ka kal leh dawn a ni. Mahni Saturday khan sawtah kan inah len phei kan tum a nia mahse kha kan boruak chu kha kha ni vang khanin a pa tih tur a nei avangin keimahin ka han kal anga tlaiah min lo hruai mai rawh u ka tia ka va phei nal nal a hei chu. Two wheeler taxi hi ka hmang khat khawp a ret hi ka hre lova e kan zawt chhin a eng eng zat nge ni ang lunglawn thleng ka tia sawmli kha ti heu mai a amak kha ka ti deuh lutuk a tlawm tein sawmliin ka han thleng a a tha khawp. mai keini ang tan chuan maw len te pawh a phur awm ve deuh tawh lo ang tiang hi chuan mahni a han len chhuah dawn tawh kan lo en chhin ang a nge e so a in hnawih nasa eww va pro lo ve. Hei he thawmhnaw bawm hi kan tet lai chuanin helai lai hnuai te hi inbih ruk siak nan te kan hmang thin a maw tlai te hian kan lut thin a uiiii kan lo lian ve tawh tawp kan ka hmu te tawp kan lawn nasa thei lutuk heng lai ah hian in sam khuih te eng eng maw kha kan dah thin a ui vat sak ta em em chhungah thil an dah niang hei thil hnawmhnaw kan dah. Kan pian kan sawi lenna veng lunglawn chu nia hei hi saw lai saw lc rawn pan theihna kha a ni ta a chuanin hei helai saw thlan mual thlan mual te fill chhuk thlakna kha a lo ni ta maw chuan khuh in hmu thei a em em khulai khu mela khu hei tunah mela a awm mek a. mela chhakah kan awm a nih chu chu sawi lai saw ka thianu te in ania hei in kan sak hma daih kan naupang lai atang chuanin helai atang hianin room kan room sawi sawi lai sawn a ni thin ta chutah hian ka kal ka koh thin a kim kim i hman tawn tawh em te hi ka ti thin a maw ka koh luak luk zel a khawlai khaw mahse tunah chuan pasal a nei tawh a veng dangah a awm tawh a. A nu leh pa te an awm a ni. He lah hi hei Pui Cosmetic wholesale dawr hi a awm a maw? Hei an lo thil an lo lei ve thin dawn nia, lung lo hnai vai awm khan thil a tlawm teh mai nia.
Later that same evening. An pa fa hian hei mi rawn hruai tawh a dar. Thum ah khan result lam tur ni vang in rang mang khen in ruah sur hma thlen hman kha ngai vang in kan han tlan chho vang vang a. Thupui a tam khan min lo sual mang mang a ni a dan ta e a tlangval e ka ti bye bye rawh le aa
civil kan han thleng kha current hei a lo awm lo va lo thim khawp mai a. Ruah thimpui sur tur ang mai khan chhum nen thim mup mup tawh mai a in kan thleng hman lo ang tih lau reng reng in hmanhmawh tawkin ka han zawng a kan han zawng chiam a hei ka hmu ta tawp a tawp ah chuanin hmanhmawh tawkin kan han haw chho a kawrlum hi a lo ha lo a pa ber hianin raincoat kha a lo keng hlo a ruah pawh sur mang lei lo khan raincoat kha a han ha chho a. Pukpui kan han thleng chho meuh chu hei in hmu thiam mai em. A chhah a ni sam zawng zawng pawh daina far huh zo vek tawh. Chuan hei ka fapa te pawh hi ka kawr kha ka hak tir a ka khuh hlun a. In kan thleng chiah kha ruah kha su huh ka kan van nei zia chu. Vawiin kan veng a bawlhhlawh bawm an sem chu hei ka lo hmuh ve hrim hrim ang chu tha hi ka ti lut tuk a maw lian tha bawk sia a lenghnem dawn lut. tuk a nih chu maw. Awle! Ka video tawp thleng min lo en sak leh avangin ka lawm em em a, next video ah kan inhmu leh theuh dawn nia, bye u.